Merci, Här President. Ech mengen, et ass scho gesot ginn, Deen heite Projet de loi, deen ass entstanen aus den Nowéie vum Spuerpak, deen dës Regierung am Ufank vun dëser Legislatur mol dohi nach ganz schnell gekniwwelt huet, fir ze beweisen, datt se eppes géif maachen. Da elo hu mer erëm Nowéien dovunner. Et kann een net méi mat manner maachen an op kee Fall an deene Beräicher, wou d'staatlech Investissementer am meeschten néideg sinn, dat ass an der Schoul an natierlech och an der Ausbildung an an der Formation continue. A souwuel d'Salariatskummer wéi och D'Fonctionnaireskummer weisen an hirem respektiven Avis dorops hin, datt duerch dëse Projet de loi versicht gëtt, manner auszeginn, mat mam eidele Pretext, Staatssuen besser ze verwalten am Kontext vun der Austeritéitspolitik. Et ass effektiv esou, datt d'Uleies vum Gesetzesprojet gemengt sinn, d'Ënnerstëtzung an d'Entwécklung vun der Formation continue a kompletter Kontraditioun mam Usaz, der Applikatioun vu Spuermesuren also steet. Den zoustännege Minister identifizéiert mat Recht de Problem vun engem Manktem u Qualifikatiounen bei der Masse salariale a spezifesch vun adequate Qualifikatiounen, déi dem aktuellen Aarbechtsmarché entspriechen. Duerch d'Formation continue soll d'Aarbechtskraaft also dem schnell wandelnde Besoin vum Aarbechtsmaart ugepasst ginn an eng besser Erhalung vun der professioneller Aktivitéit garantéiert ginn. Den Educatiounsministère dokumentéiert och unhand vu statisteschen Donnéeën, datt Salariéen iwwer 45 Joer schonn esou jonk dem Aarbechtsmaart souzesoen am mannsten ugepasst sinn. Doriwwer misst een och eng Kéier diskutéieren. Dës Kategorie vun der Aarbechtskraaft hëlt am mannsten u Formation deel a scheit sech am meeschte viru Formatiounen, an deenen vun der Regierung esou héich geschätzten ekonomesche Beräicher wéi Management, Finanzen, Compta, Droit oder Infocom. Dës Leit sinn also der Prekaritéit vum Aarbechtsmarché staark ausgesat, mee dat gëllt och fir déi Jonk, vun deenen an dësem Projet de loi u sech och net esou richteg rieds ass, mee déi awer wäerte vun dësem Problem staark betraff ginn, falls net méi an d'Schoul an an d'Ausbildung investéiert gëtt, well et muss een drun erënneren, datt een Drëttel Vun deene Jonke packt et emol net méi bis op den Aarbechtsmaart, wéi eng Etüd vum LISER och bewisen huet. Déi sinn natierlech och net an de sou schéine Chômagezuelen erëmzefannen. Doriwwer misst een och eng Kéier diskutéieren, wat déi iwwerhaapt nach haut bedeiten. Här President, D'Prekaritéit vum Aarbechtsmarché ass d'Resultat vun enger verfeelter Wirtschafts a Sozialpolitik. Virun allem d'Wandlunge vum Aarbechtsmarché an d'Budgetskierzungen an der Formation continue sinn op politesch Decisiounen zréckzeféieren. Et ass also keng Fatalitéit, wann et haut un deenen néidege Kompetenze bei de Salariéë feelt a wann et zu enger Inkohärenz tëschent Offer an Demande um Aarbechtsmarché komm ass. Et kann een dës Phänomener net bekämpfen, am Kader vun enger Politik, déi dem Pyromanen-Pompjees-Syndrom entsprécht, Phänomener, déi duerch eng Austeritéitspolitik entstinn, bekämpft een net mat Spuermoossnamen. Et ass also lachhaft ze behaapten, et géing een d'Formation continue an de Betriber fuerderen, andeems ee staark de Budget sträicht, dee fir d'Entwécklung vun der Weiderbildung am professionelle Beräich zur Verfügung stoung. Sou bleiwen de Betriber, vu ganz kleng iwwer mëttel bis ganz grouss, nach eppes sou wéi d'Halschent vun de finanzielle Moyenen iwwreg, déi sollte fir d'Organisatioun vu Formatioun agesat ginn. Dat steet och kloer am Widdersproch mam Argument, datt d'PMEen am beschten ënnerstëtzt ginn duerch déi geplangten Ëmverdeelung vum Budget vun uewen no ënnen. Manner Budget bleift insgesamt manner Budget, och wann d'PMEen de gréissten Undeel kréien. Am Ufank waren 10 Prozent ugeduecht, schlussendlech sinn déi 10 Prozent op 20 Prozent eropgesat sinn, och op Drock vun der Chambre de Commerce. D'Chambre des Salariés hat dat zwar och bemängelt, mee ech hunn heiansdo den Androck, datt trotzdeem d'Chambre de Commerce e bësse méi groussen Afloss huet op dëser Regierung, well et ass rar, datt op d'Chambre des Salariés gelauschtert gëtt. Här President, och aner Restriktiounen, déi dëse Projet de loi virgesäit, si problematesch am Kader vum Maintien dans l'emploi an der besserer Viraussiicht op eng Aarbechtsplaz. D'Erofsetze vu den 173 Stonnen op 80 Stonne vun de Formatiounsstonnen am Kader vun enger Adaptation au poste de travail, mä och d'Exklusivrecht vun onqualifizéierte Salariéen op dës Formatioun oder déi, déi keen Diplom hunn, am Verhältnis mam Beruff ass diskriminatoresch an droen net zu engem generellen Opbau vun de Kompetenze vun all de Salariéeë bäi. An souwisou muss ee sech d'Fro stellen, ween decidéiert, ob deen Diplom am Zesummenhang mam Beruff ass. Ass dat de Betrib, deen dat och kann arbitraire decidéieren? Dat ass och eng Fro, déi d'Chambre des Salariés opwerft. Voilà, ech wäert och schonn dobäi bleiwen. An ech wollt awer nach just schlussendlech, finalement, awer nach d'Fro opwerfen, well wa mer ëmmer vu Formatioun schwätzen, vun Aarbechtsmarché schwätzen, vu Leit, déi anscheinend net adaptéiert sinn, Jonker, déi net adaptéiert sinn, Eelerer, déi net adaptéiert sinn. Hautzedaags ass ee schonn mat 45 Joer en eelere Mënsch, obwuel gesot gëtt, 40 Joer haut, dat ass 30 gëschter gewiescht. U sech huet een permanent ëmmer den Androck, datt de Salarié sech net adaptéiert an dono muss een och ëmmer mat deene Frae se rechnen, datt mer an enger Welt liewen, déi sech schnell, déi schnell, déi sech schnell verännert, all Dag, permanent, an datt sech alles digitaliséiert. An dann huet een déi schéin, wonnerschéin Schlagwierder zesumme fir ze soen, voilà, elo kënne mer näischt un d'Ekonomie an un enger Industriepolitik maachen, fréckelen, mee mir musse permanent iergendwéi de Problem bei de Salariéen siche goen, ob se jonk sinn oder al. An d'Fro ass einfach och eng politesch Fro, eng Fro, déi sech hei stellt, mee och iwwerhaupt an Europa, ob et d'Salariéë sinn, déi sech dem Aarbechtsmarché mussen adaptéieren. Oder wier et net vläicht un der Zäit och, datt den Aarbechtsmarché sech de Besoine vun de Bierger adaptéiert an och de Salariéen adaptéiert, esou wéi eng gesond Economie misst funktionéieren? Well ech mengen, mir gi justement an enger esou dereguléierter Welt, eran, datt een esou vill Formatioune wäert kënnen ubidden, datt schlussendlech d'Leit an enger uberiséierter Welt wäerte musse liewen, sech quasiment erëm wéi am 19. Joerhonnert als Doléiner mussen dohinner stellen. An esou gutt se forméiert sinn, wäerte se och net weider kommen, fir en dezent Liewen ze hunn. Dat war eng kleng Iwwerleeung um Schluss vun dëser Kritik vun dësem Projet de loi. An Dir hutt et scho verstan, mir wäerten dëse Projet de loi net matstëmmen. Ech soen Iech Merci.